Mudah-mudahan sehat kata peta. Nah, lagi garing, mudah-mudahan lakas ampih, lakas wigas, lakas sembuh. Nang lagi bausaha, badagang, bagawi, bahuma, mudah-mudahan barezeki nanti kita berataan.

jadi ini sekadar informasi aja bahwa kalau ada nang hendak misalnya merequest ada nang baca komen di uh, YouTube Pak Kacil dan request Pak Kacil ya kesini kau lah nah ini Pak Kacil kau aja kalau kada terlalu jauh lah lawan juga selajur menyelajur aja juga nah kada kawan nang mau misalnya jauh basilah nah Mungkin uh, perlu persiapan, persiapan waktu, persiapan uh, uh, finansial, nah, perlu persiapan anu juga ya kah, uh, tenaga, uh, lucut juga kalau jauh kan. Uh, ya lah, jadi ada yang perlu disiapkan, jadi kada kawan nang langsung ya, ya kah. Nah, jadi bukannya Pak Kacil ini kada mau mendatangi nang request-request buantian kada.

Ya, kalau doakan aja Pak Kacil Didin bisa kena ke mendatangi kau uh, apa dangsanak-dangsanak kita nang ada di eh, dangsanak-dangsanak kita di Banjar nang ada di uh, provinsi lain. Nah, ya kan misalnya nang kayak di Tambilahan, di Kuala Tungka, di Serdang Badagai, ya. Kan? Nah, di Asahan atau mungkin nang kulaan-kulaan Banjar yang ada di Malaysia ya kah nah mudah-mudahan nakas takas itu kan Pak Kacil nah, ya.

Oh, tapi masih balandian ngarannya sinilah. Oh. Nah, kada dapang nang dialangi. Bajalan aja. Aja lo mencoba balik lihat ke sini lah. Eh, makasih dulu.

Suasana desa di sini terasa banar orang bajamur banih nah terasa banar suasana desa nah ini apa ni maulah anu lah maulah dadampar nah.

Orang banyak berbanu aja jadi di kampung nih orang nyaman bila ah, kehabisan baras jamur ban nih di pabrik nah, ada misi baras kalau kita di kota bila kada menukar kada kawa nah, ada salah satu kelebihannya di kampung nih jadi hidup di kampung ini ada kelebihannya

Bahuma kah atau maiwak kah apa kah? Ah, bahuma. Wah, kenapa jadi gagah? Belanja burung lawan tikus ya makan batang bani. Kada ada baik lagi bani. Oh. Apa burung apa namanya itu? Gereja kan tuh. Nang halus halus tuh. Hmm, itu nang makan bani. Hmm.

ya dan tanda kutip eh, eh, elit lah dapat juga MBG nah sementara sekolahan-sekolahan di desa nang kayak ini nah ada dapat MBG aja nah kasiannya lah nah, nah habis ke jalannya dah habis dah jalannya

Mas Bahlil belum terang lah. Aduh. Nah, iya pang kasihannya. Oh, di Sungai Mia satu apa dulu MBG-nya makanannya apa? Entalo. Ayam. Ayo, amang kasih dulu nah. Eh, melihat dulu lah. Di ujung situ ada apa? Eh. Yo. Nah. kita melihat SD balandean muara nah SD dasar balandean muara nah kemana kita nih buntu kah habis ke jalannya habis ke jalannya nih kada ada lagi oh ke sekolahannya lagi

Kada pernah uh, kada ada MBG. Oh, kada pernah dapat MBG. Oh, Mas, bah, Mas Bahlil kada kesini kah? Mas Bahlil ganteng gitu kah? Wah. Eh, eh. Ayo. Ah. No, ini bisa jadi pemain bola kayaknya. Eh. Nah. Hah?

Kada, amang dibatakun banar ai. Kalau pina kena misalnya ada melihat orang melihat YouTube pakat uh, eh, usut YouTube amang, ada apa? Oh ya, ternyata di SD Balandian belum dapat. Nah, nah ya Allah. YouTube-nya Pak Kacil Didin. Bujuran. Nah, nah. Nah, TikTok nah bila nang melihat nah 52 ribu, 41 ribu. Nah, TikTok nah. Nah, 400 ribu nang menonton TikTok nah. Ini TikTok nah. Nah, apa tadi? Paci Didin. Paci Didin.

Samantara di kota-kota besar nang kaya di Banjarmasin tadi sekolahan-sekolahan dalam tanda kutip elit tadi tu merasakan MBG nah walaupun sebenarnya kemampuan masa orang tua di sekolahan-sekolahan elit itu jauh dari apa MBG nang harga belasan ribu iya kan nah harusnya pemerataan lah nah di desa-desa nang kaya ini kalo handak memang generasi muda generasi Indonesia yang handak cerdas itu. diberi makan MBG misalnya. Nah, diberi makanan di desa-desa nang kayak ini. Nah, kalau yang di kota tuh, hah, sekolahan-sekolahan elit, coy. Nah, iya kah? Nah, tapi itu kalau kesah nang kayak kita apa kacil di Jepang kan ada pang nang anu. Nah, itu tadi. Nah. Betakon, Cel. Mul, mul apa nih, Cel?

Kada tampuai ya, tekan mun digawi banar tu kuliah ja pang lah lima ekar. Lima ekar ya lah. Hmm. Nah, nang menukar ini apa? Biasanya dari mana? Orang kan nang datang atau nang? Orang sini juga. Oh, orang sini juga sih dan menjual ke pasar gitu kah? Mm -mm. Mm -mm. Ini apa nih dari daun apa? Nior. Daun kelapa nior. Ada ah, daun nior lah. nah ini salah satu pekerjaan santai masyarakat desa balandean ya kak santai pang sampai duduk ya kak betahan kan nah itu gasan meolah sasapu lidi tadi nah itu

nah ini bahan bakunya nah, es nah kalau pang ada yang kada tahu lagi gasan ngumpa bani ngumpa bani membersih bani lah nah bani rusak apa

Nah, ini pemenangnya tadi nah. Nah, jadi ini apa pak ngarannya apa nih permainan apa ini? Main gatah. Main gatah. Jadi mengetek gatah dari uh, kejauhan, kejauhan kurang lebih 5 meter, 6 meter. Nah, jadi tadi yang bokopiah ini siapa ngarannya? Akmal. Akmal tadi kena dari dari 6 meter lebih nah. Jadi bubuhan kakak uh, sini nih harap-harap mau unteng uh, gatah

gas ngalih nah ini bisa menjadi pilihannya alternatifnya kayu bapangkih membanam iwak nah nah jadi ini pian ma oh, anu lah memproduksi kayu bapangkih lah istilahnya lah iya, kayu bapangkih nah jadi uh, dari kayu apa tadi karena kayu, kayu galam kayu galam mm -hmm. Nah sahari ini berapa banyak pian memproduksi kaya apa ini? Ya kadang-kadang bisa juga 200, 300 amun digawi. Nya kadang-kadang jua pang hari gawi kada kada waktu ada nang apa jua nang kada gawian lain kaya itu nah. Mm. Digawi kena bila nya anu kan kelain nah digawi dalam tu bisa juga 200, 300 sehari kumpulakan. Jadi sampai yang kayak itu banyak kan. Jadi menyada nang manukar atau dijual. Nang itu anunya

bulat ni lah tiga ribu apa tiga ribu racak hmm. oh. nah jasidin tadi setiap hari kami ini berdua lagi bini bertungkihan hmm. nah, kalinya menungki kayu galam menungki kayu galam gasan mau ulah kayu bapangkik tuh jadi di kampung ini tadi salah satu aktivitas masyarakat di sini adalah batungkihan nah, jadi namanya batungkihan kayu dalam nah, nah itulah tadi jadi kita di hari ini belalah di daerah Takaligi Barat ya nah, balandian nah baik balandian uh muara ataupun balandian dalam dua desa ni. Nah kira kira sampai disini dulu lah belalah pakacil dina hari ini belalah di desa balandian kecamatan alalak kabupaten baritokuala um di desa nang um cukup.

Manjanaki video Pakacil Dina sampai tuntung. Terima kasih nang sudah mensupport Pakacil Dina dengan mensubscribe, melike, mengkomen, menshare video-video Pakacil Dina ini nah. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan kita sehatan haja berataan, mudah-mudahan kita berajakin haja berataan. Nah, Pakacilin akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah.